heddiw 'ma? Yym, wel, oedden i'n lwcus iawn, deud y gwir. Nes i gael fatha brainwave, beth, beth bynnag di'n yn Cymraeg, a stwffio beiciau pawb yn y fan, a stwffio, stwffio rucksack i cario trombôn. Ac o'n i'n meddwl, wel, just lasa'r traffig yn rili really drwg yn bore, da ni'n medru just parcio fan a neidio ar y beics, a dyna be nath ni. Ac, tymod, oedd yn tipyn o hwyl, ond teimlo go wir yn, yn drwg am y bobl stressed yn y ceir. A, ac os dwi yn gwybod y teimlad mae bod mewn traffig a fo plant bach yn y car. Mae, mae angen torri twll arall yn y, yn y wal yma, dwi'n credu. Uh, Rwy'n disglan bws gyntaf ymhen y groes. Uh, chwarter i ddeg yn wreiddiol, ond dyna ddaeth y bws. Ac tua rhyw 20 munud i ddeg yn ddibenderfynu prynu cymryd car i'r groeslon a troi lawr lôn enw Cefn Glyn. Sy'n cefn i Glyn Llifon ydy hwnnw wrth gwrs. ac ond o'na na ni dagfa fawr o geir yn mynd lawr am lôn Bwceli gan Arfon. Ac am faint fes ti'n disgwyl yn y dagfa fawr yma o geir? O, di siŵr tua, o, awr, awr braf oedd hi'n mynd symud mymryn tua rhyw 50 llathan unwaith bob 5 munud. A fedri di ddeud wrth gwylwyr y Sianel 62 yn lle ti'n byw a pa mor bell wyt ti'n byw o faes y steddfod? Swn i'n dweud ta rhyw ddwy filltir a hanner. Felly fes di'n mewn tagfa am awyr i drafeilio dwy filltir a hanner? Do, yn anffodus, fel llawer un arall, mae'n siŵr. Oedden ni'n cychwyn o lan yn pwll, chydig ar ôl deg bore yma, a ni'n cyrraedd y maes hanner awr dyn. A fedrwch chi ddeud wrth y gwylwyr faint o bell ydy Llenwi'r pwll o faes y Steddfod. Wel, rhyw ddeuddag milltir, bedair milltir ddeg felly. Ie. Yeah. Ydych chi'n meddwl bod o'n dderbyniol bod rhaid i bobl ddisgwyl cyn gymaint er mwyn dŵad i'r maes? Wel na, mae warthus i wir. Sut os yna well trefniant na hyn bod yna mwy na un mynedfa i fewn i'r maes barcio. Dyna di'r achos y peth i gyd yn meddwl. Ti, o, dros ddwy awr. A wedyn uh, teithio o ddinas oedden ni. So tua tair milltir. Felly nath o gymryd dwy awr i chdi drafeilio i ryw dair milltir. Wyt ti'n meddwl bod hynna'n dderbyniol? Um, na, di ddweud y gwir. Mae o'n... Uh, jyst iawn o diwrnod ar ben erbyn inni gyrraedd lle. A plant yn mynd yn nuts yn car da. A ti'n meddwl bod yna lot o gyfrifoldeb am hyn ar ysgwyddau'r urdd y dyliau nhw fod wedi meddwl am y peth yn fwy a di cynllunio'n well? Dwi'n meddwl dylsan nhw wedi, da. Os, um, Chod, diolch yn uh, rocket science i gael uh, drefnu parcio lle. Wel, nathon ni gychwyn o Fethesda bore yma chwarter wedi wyth, ac ydi bron yn ddeg ar ni'n cyrraedd yma. A fedri di ddeith y gwylwyr pa mor bell ydi Bethesda o'r maes? Dwi'n meddwl mae tua 50 milltir di ond e. Diolch mor bell a hynny de. Ti'n meddwl bod yr holl beth yn dderbyniol ac oedd o'n ddisgwyliedig neu? Wel, mae o rhywbeth sydd yn digwydd ar y bore dy llun bob blwyddyn. Dydy, dwi'n siŵr erbyn bore fori, dyn ni eisiau bod yma erbyn 8 bore fori. Dwi'n siŵr fydden nhw'n well o lawer erbyn hynny, de. Dyn ni'n gobeithio. Doedd ddim yn ddrwg, tua hanner awr swn i'n dweud. Ond nes i short cytio. So dyn ni'n mynd dod hanner ffordd o Gaernarfon a tŵr ciwiau mawr, doedd ddim yn ddrwg. Wedyn, yn lle ti'n byw, alli di ddeith y gwylir pa mor bell wyt ti'n byw o'r maes? Uh, Bethel dwi'n byw, sydd heibio Gaernarfon. Uh, tua 20 munud, mae'n siŵr. A um, wyt ti'n meddwl bod yr holl sefyllfa yn dderbyniol? Ti'n meddwl, ti'n os na rhywbeth sa'r er wedi gallu wneud i Tod i helpu'r sefyllfa? Uh, ella cael um, cynllun well, bod yna ffordd i fewn a ffordd allan, yn lle bod pob yn dod i fewn ac allan trwy'r un ffordd. Oedd ffodus iawn, doedd dim rhaid i fi disgwyl o gwbl Uh, oherwydd mae di di dewis uh, dod ar uh, olwynion uh, beic cerbyd dwy olwyn yn lle o, o bedair felly. Doedd uh, dim traffic jams yn effeithio dim arno fi. Yn mynd rownd un ochr o'r traffic, dim problem. Uh, dim angen disgwyl am le i barcio, dim problem ffeindio'r cerbyd wedyn chwaith pnawn yma. Felly, uh, Dwi'n dwi credu dyd i wir na dyna di'r ffordd cyflyma o gyrraedd maeth steddfod eis aml ydy uh, ar beic felly. Ond uh, yn ffodus, da, di'r di, di urdd ddim yn darparu uh, raciau cyfleus i gloi beic. Felly dwi wedi gloio yn erbyn i ffensys nhw. Ond uh, gobeithio bod rhywun yn gwrando. Wel, uh, steddfod blwyddyn nesaf, gobeithio bydd, on, uh, bydd pobl yn cael ei annog i uh, osgoi'r holl tagfeydd gwirion ma ac uh, teithio mewn ffordd iach, cynaladwy, a so nhw'n mwy hapus hefyd fatha fi, de, dim stres.